Wel, enw'r nofel yw Naw Mis, um, a fe ddoth y syniad ata i ar ôl siarad â rhywun oedd wedi bod yn mynd i'r gwnsylor ar ôl colli rhywun i ddelio efo galar. A nath y cwnsylor ddweud rhywbeth ddiddorol, bod i'n cymryd tua naw mis i ddechrau dy gymor y galar. A o'n i'n meddwl, o, ma, ma, falle bod yna rhywbeth yn y syniad hynna, oherwydd mae'n cymryd tua naw mis i'r person Ydy'r person yna, hynny yw, yn sefyll o gwmpas am naw mis, fel petai? A oes yna naw mis bob ochr i fywyd, lle ar un ochr ry'n ni'n ffurfio ac yn crisialu mewn i berson, ac ar ochr arall bywyd, bod ni'n dad-ffurfio a bod ni'n symud at rywbeth arall? Felly, dyna le ddaeth y syniad. Ond dyw e, dyw e ddim yn nofel am farwolaeth fel yn cyfryw. Mae'n nofel am werth bywyd ac am ddysgu i ddathlu bywyd a wneud y mwyaf o bywyd, dwi'n meddwl. Um, felly mae'n mae ddwy nofel bron. Mae'n nofel am ddiflaniad merch ac effaith hynny ar ei theulu a chymuned ac ar y llaw arall mae hi'n nofel am ferch yn glanio mewn arosfyd lle bydd hi am naw mis a mae'n gorfod dysgu yn fyny um, am ei bywyd hi. Mae yna ochr grefyddol i'r nofel. Um, comisiwn oedd hi um, yn wreiddiol. Um, a fi fod apelio at bawb o 16 i 96 sydd yn eitha her felly i radde yym oedd oedd hi'n bwysig bod 'na sawl haen yn y nofel felly ar un o- ar un ochor mae hi'n nofel am gyflaniad merch a beth sy'n digwydd iddi ond eto mae hi'n nofel am y byd nesa, gwerth bywyd a chrefydd, oherwydd os yw, pan ych chi'n meddwl am y peth, os yw pawb yn mynd i'r lle yma am naw mis, mae bobl da a bobl drwg yn mynd oherwydd mae nid yn nefoedd yw e. Um, felly dwi e ddim yn le saff, dwi e ddim yn lle um, neis i fod lot tro. A, ac wrth gwrs mae yna ma bethau eraill yn codi wedyn, er enghraifft crefydd eithafol. Oherwydd os yw'r Mwslemiaid eithafol ddim yn dysgwyl i'r Cristion fod 'na, achos dim ond nhw sydd fod fynd i'r nefoedd, a ma' 'dyw'r Cristion eithafol ddim yn dysgwyl i'r Mwslemiaid fod 'na. Wrth gwrs ma' ma' pethe fel 'ny'n codi yn y... A hefyd ma' 'na chwaeth am y math yma o nofel yym yn America yn ddiweddar fuodd yym nofel yym William P Young The Shack yn boblogedd iawn iawn iawn a ma' o'dd honno am ddyn sy'n mynd i gyfarfod y Duw. Yym ma' 'na hefyd nofele fel The Lovely Bones yym a Elsewhere yym sy wedi bod yn brwdfrydig iawn yn y wlad yma. Felly d- dwi j- o'n i jyst yn meddwl bydde fe'n ddifyr gweld a dwi math 'ma o peth yn gweithio yn Gymra'g a a o- mae e'n rwbeth newydd felly dyna d- pam o'n i'n mynd ati wedyn o'dd 'i'n challenge i neud hynny. Mae yn wahanol i i'r pethe dwi wedi sgwennu yn y gorffennol ond wedi dweud hynny fe oedd hi'n gomisiwn penodol hmm. a fe oedd 'na ofynion yn dod efo'r comisiwn a hynny yw bod hi'n apelio at ystod digon iawn o dan oedran a mae hynna'n effeithio ar y ffordd ych chi'n sgwennu yn amlwg. Um, a ail beth oedd bod rhaid iddi fod yn swmpus, hynny yw oedd rhaid iddi fod dros 80,000 o eiriau. Fel mae'n digwydd mae dros 100 a bymtheg weithiau, dwi'n meddwl. Achos unwaith o'n i'n dechrau, o'n i'n methu peidio. Felly mae'n llacach o ran i arddull na gweithio ll- mwy llenyddol fel clean a'r gemydd a phethau fel yna. Yn- yy, O reidrwydd, oherwydd i hyd un, dy fe. Felly, a hefyd, mae'n ystod eang iawn o um, oedran cymeriad yn y nofel. Mae yna gymeriad yn y nofel sy'n chwech oed. A ma' 'na gymeriad yn y nofel sydd sydd yn byw ymhellach na canol oed on'd yfe? Yn henach. Felly ma' pethe fel 'ny'n dod mewn i'r peth hefyd pan 'ych chi'n gweithio ar rwbeth sy'n fod apelio at ystod mor eang o bobol. Ie. Pe gymrodd hi... Dwi 'di bod yn meddwl am y nofel yym am am sawl blwyddyn yym ond rhyw flwyddyn nath hi i gymryd go iawn unwaith o'n i 'di bwrw at y sgwennu go iawn yym eto, ch'mo', ma' ma' hyn mae yn rhywbeth allwch chi docio, allwch chi ychwanegu, yym ond dwi'n meddwl beth oedd y sialens fwya' oedd chwilio stori oedd yn gallu cynnal yr hyd yna, a hefyd chwilio rhythm o fewn yr hyd yna, fel bod 'na rythme'n digwydd drwy'r amser ac yn tynnu'r darllenydd trwy trwy'r stori achos i radde mae'n rhyw fath o page turner i fod yym felly yym hwnna oedd y sialens wedyn efo'r hud yndyfe o trio cadw'r darllenydd i fynd a chwilfrydedd y darllenydd i fynd a gobeithio wedyn bod yym a a be' sy'n ddifyr y ffordd o'n i'n trio neud hynny yw'r ffordd ma'r ddwy stori stori ar y ddaear a'r stori yn yr ysbryd yn cyd-daro weithie yym a dyna lle o'n i'n ffindio odd e'n ddiddorol iawn yym oedd symud o un byd i'r llall a chi'n chwilio rhyw rhyw gysylltiad rhwngddyn nhw trwy'r amser yym odd hwnna odd hwnna'n ddifyr o ran sgwennu on'd oedd? Hmm. Dwi fod... Dwi dwi'n mynd i gymryd ychydig fisoedd i ffwrdd nawr yym i bod yn greadigol mewn ffordd arall mae'n siŵr. Yym a mae gen i waith yym comisiwn ar gyfer y blwyddyn nesa hefyd felly fydda i'n mynd nôl at y sgwennu i hynny ond ma' ond mae'n siŵr bod y ffaith mod i 'di dysgwyl wedi effeithio ar y sgwennu mewn mewn ffordd hefyd achos yym rhan helaeth o'r, o'r amser o'n i'n sgwennu hon, o'n, o'n, o'n i'n disgwyl hefyd. Yn mm. lwcus iawn, o'n i'n teimlo'n ffeg ni o leith y creadigol, dim yn, dim yn rhy rhwg. Ond um, na, mae'n mae mae codi cwestiynau pan mi chi yn fyddiog o'ch breider chi hunan a y ffordd mae natur yn eich gwthio chi o'r llun pan mae cenedlaeth newydd yn dod. Felly, chymod, oedd hwnna i gyd yn bwydo mewn i natur beth yw'r thema y nofel yma. Um, Ond byddai'n edrych mlaen yn gael hoi bach nawr ar ôl cynhyrchuno fel mor hir a edrych mlaen wedyn i ddod nôl a gweithio ar rhywbeth newydd.